Hemmäňize salam. Jüneýit han baradaky wideorolygymyzyň ikinji bölümini size hödürleýäris. Eger-de siz Jüneýit han baradaky wideorolygymyzyň birinji sanyna tomaşa etmedik bolsaňyz, onda ilki birinji bölümi tomaşa etmegiňizi maslahat berýäris. Birinji bölümiň ssylkasyny teswirler bölümine goýjakdygymyzy size ýatlatýarys. Geçen sanymyzyň ahyryna belläp geçişimiz ýaly, Gyzyl goşun bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylyň ýanwarynda Gazabadyň golaýynda Jüneýit hanyň uly goşunyny ýeňişe sezewar edip Bedirkent galasyny ele geçiripdi. Ýeri gelende aýtsak bu waka Gazabat gyrgynçylygy ady bilen taryha geçýär we bu barada geljekde aýratyn bölüm çykarmagy meýilleşdirýäris. Jüneýit hanyň türkmen nökerlerinden ybarat goşuny yza çekilenden soň, goragsyz galan Hywada bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylyň birinji fewralynda Hywa hany Seýit Abdylla han tagtyndan agdarylýar we şäher gyzyllara tabyn bolýar. Jüneýit han bolsa özüniň atlary bilen Goňrat şäherine tarap süýşmeli bolýar. Jüneýit hanyň tarapynda gyzyllara garşy göreşýän gazak hem-de garagalpak toparlary birnäçe şowsuz çaknyşyklardan soň yza çekilýärler we has köp ýitgi çekmezlik üçin gyzyllar bilen özara gepleşik geçirmäge hem-de bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylyň dokuzynjy fewralynda Gyzyl goşun bilen parahatçylyk şertnamasyny baglanyşmaga mejbur bolýarlar. Ýigrimi dokuzynjy fewralda Batyr kendiň golaýyndaky söweşde soňky sapar uly ýeňlişe sezewar bolan we goşunynyň bir bölegini ýitiren Jüneýit han bolsa Garagum çölüne çekilmäge mejbur bolýar. Alty aýlap garagumda gezen, müň adamdan gowrak goşun ýygnan Jüneýit han bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylyň sentýabr aýynda Horezm Halk Sowet Respublikasynyň çägine girip, dessine Goňrady basyp alýar we Nöküs şäherini gabaýar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi birinji ýylyň noýabr aýynda Horezm Halk Sowet Respublikasy hökümeti Jüneýit han bilen söweşmezlik barada ylalaşyk baglanyşmaga mejbur bolýar. Emma muňa garamazdan, bir müň dokuz ýüz ýigrimi ikinji ýylyň aprelinde Polsu şäherini basyp alan han ýene-de aýgytly söweşe başlaýar. Uzak wagtlap dowam eden gandöküşikli söweş Jüneýit hanyň atlylaryny tapdan düşürýär we olaryň arasynda aljyraňňylyk başlaýar. Şeýlelikde, on bäşinji maýda hanyň nökerleriniň birnäçesi dönüklik edip gyzyllar bilen gepleşik geçirýär Öýzellidan gowrak atly on altynjy maýda Garasaç obasyna baryp, sowet häkimiýetine boýun egýär. Indi Jüneýit hanyň ýanynda diňe ýüz ýigrimi sany atlysy galýar we han Eýrana çekilmeli bolýar. Gadym türkmen topragynyň rus gyzyl goşuny tarapyndan depelenmegine mundan artyk çydap bilmedik han bir müň dokuz ýüz ýigrimi üçünji ýylyň dekabrynda gaýtadan Horezm Halk Sowet Respublikasynyň çäklerine girýär. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi üçünji ýylyň ýanwarynda hanyň goşuny Daşoguz, Mangyt, Şabat, Gazabat, Panka we Hazarasp şäherlerini ýeke-ýekeden basyp alýar. Soňra han Hywany we Täzürgenji gabaw alýar. Bu gabawlarda goşuny tapdan düşen Jüneýit han aprel aýynda ýene-de Eýrana gaýdyp barýar. Orsýetden yzygiderli gelip goşulýan gyzyl otrýadlaryň hasabyna gün-günden güýçlenýän duşmana garşy az sanly goşun bilen göreşmegiň harby taýdan manysyzdygyna göz ýetiren Jüneýit han goşun ýygnamak üçin wagt utmak maksady bilen harby mekirlige ýüz tutýar we bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäşinji ýylyň başynda sowet häkimiýetine boýun egýändigi barada habar berýär. Şol ýylyň fewral aýynda Jüneýit hana uly sarpa goýýan Sowet Türkmenistanyň Halk Komissarlary Geňeşiniň başlygy Gaýgysyz Atabaýew onuň sowet hökümeti tarapynda günäsiniň geçilendigi hem-de oňa öz dogduk obasynda ýaşamagyna rugsat berilendigi barada habar berýär. Muny eşiden han mart aýynda öz ýigitleri bilen bilelikde Türkmenistanyň çägine gaýdyp gelýär. Özüniň öňdengörüjiligi bilen tapawutlanýan han Jüneýit soňlugy bilen tutulyp jezalandyryljakdygyny aňýar we dessine Eýrana geçýär we sowet häkimiýetine garşy göreşini täzeden ýaýbaňlandyrýar. Hanyň bu karary almak bilen dogry edendigine soňky bolup geçen wakalara seredip doly göz ýetirmek bolýar. Sebäbi hut Gaýgysyz Atabaýewiň özi hem Bir müň dokuz ýüz otuz sekizinji ýylda sowet totalitar häkimiýet tarapyndan atylyp ýok edilýär. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýylyň sentýabr aýynda Jüneýit han gaýtadan sowet Türkmenistanyň topraklaryna çozýar we Daşoguzyň golaýyndaky birnäçe obalary basyp alýar. Şol ýylyň ikinji oktýabrynda hanyň nökerleri Hojagümmez obasynda gawuda ýatan gyzalara kömege barýan sowet uçaryna ýerden od açyp gaçyrýarlar. we şeýlelikde gaýtadan sowet hökümetiniň esasy duşmanyna öwrülýärler. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýylyň noýabr aýynda Jüneýit hanyň goşuny Gyzyl goşun tarapyndan agyr zarba urulýar we han ýene-de Eýrana çekilmäge mejbur bolýar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylyň ýanwar aýynda Jüneýit han özüniň müňe golaý adam bilen Owgan-eýran serhedinden geçip, Owganystanyň Hyrat şäherine barýar. Özara geçirilen duşuşyklardan soňra, sowet hökümeti bilen gapma-garşy gelmekden çekinýän owgan häkimiýetiniň goýan şerti esasynda, han öz nökerlerine ýaraglaryny taşladyp, olar bilen Hyradyň ýakynynda mesgen tutýar. Eýýäm şol ýylyň aprel aýynyň başynda Jüneýit han gaýtadan öz goşunyny ýygnap, owgan-sowet serhedine tarap ýörişe geçýär. Şol ýylyň on ýedinji maýynda Jüneýit hanyň kömekçisi Şaltaý batyryň aňtawçy topary owgan-sowet serhedinden gizlin geçip Garagum çölüne aralaşýar. On bäşinji iýunda bolsa Jüneýit hanyň Ogulýetmiş atlysy bilen bilelikde sowet Türkmenistanyň çägine girýär we ertesi gün Çemekli çeňňe, serhet zastawasyna hüjüm edýär. Ýerli halk tarapyndan goldaw gören hanyň goşunynyň sany eýýäm şol ýylyň birinji awgustyna çenli iki ýüz elli ýetipdir. Bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylyň fewral aýynda Jüneýit hanyň ogly Eşiniň ýolbaşçylygyndaky topar Owganystandan Sowet Türkmenistanynyň çägine girýär. Şol ýylyň aprel aýynda hanyň öz baştutanlygyndaky topar Krasnowodsk, ýagny häzirki Türkmenbaşy şäheriniň ýakynlaryna gelýär. Bu ýöriş Jüneýit hanyň Türkmenistana çäklerini eden soňky uly çozyşydyr. Şol bir wagtyň özünde-de Gyzyl gaty guýusynyň ýakynynda basmaçylyk hereketi başlaýar. Şeýle-de iýun aýynyň ahyryna çenli Türkmenistanyň çäklerinde jemi iki müňden gowrak atlydan ybarat bolan jemi on dört basmaçy topar hereket edýärdi. Bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylyň ýigrimi dördünji iýunynda dört ýüz atlydan ybarat basmaçylaryň otrýady duýdansyzlyk bilen Köneürgenje hüjüm edýär. Şäherde ýerleşen rus garnizony Köne galada gizlenmäge ýetişýär. Basmaçylaryň eline geçen şäherde ýerleşýän keselhana, degirmen, poçta aragatnaşyk bölümi we başga-da birnäçe bina ýakylýar. Rus ekspedisiýasynyň gizlenmäge ýetişmedik birnäçe alymy we syýasy işgäri basmaçylar tarapyndan öldürilýär. Ertesi gün Konurgonja ýetip gelen ruslaryň segsen dördünji atly polky şäheri yzyna aýdyp gelýär. Gysga wagtdan soň, ýagny ýigrimi dokuzynjy iýunda basmaçylar gaýtadan şähere hüjüm edýär. Emma bu gezek azyklyk edýän duşman goşunyndan ýeňlip yza çekilmäge mejbur bolýarlar. Maglumatlara görä, Türkmenistanyň çäginde bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylyň ýigrimi bäşinji iýul ýagdaýynda jemi on dört sany basmaçy topary hereket edýärdi. Olaryň hatarynda dört ýüz altmyş bäş gurbaş, ýany serkerde we iki müň kyrk alty sany atly nöker bolup, olaryň elinde jemi iki müň elli bäş tüpeň, üç pulemýot we iki sany minomýot bolupdyr. Bu ýagdaýy howply hasaplan Gyzyl Goşunyň Merkezi Aziýa boýunça harby geňeşi bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylyň ýigrimi sekizinji awgustynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň çäklerinde, ýagny Horezm sebitinde hamana basmaçylyk hereketini doly ýok etmek hem-de Bu meselä soňky nokady goýmak maksady bilen uly göwrümli harby operasiýa geçirmek kararyna gelýär. Bu operasiýada dört atly polky, türkmenlerden düzülen atly goşun brigadasy, Birleşen goşunlaryň altmyş ikinji we segsen bäşinji bölümleri, iki eksadron, iki awiatrýady, üç sany awtoulag rotasy, goşun mekdebiniň kursantlary, iki sany bronirlenen otly, bir sany bronirlenen awtoulag, on sany harby ulag we bäş sany kiçi tank bilen güýçlendirilýär. Bu umumy harby operasiýa bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylyň bäşinji sentýabrynda başlaýar we netijesinde Jüneýit hanyň toparyna, şeýle hem beýleki özbaşdak hereket edýän basymçy toparlaryna agyr zarba urulýar. Şeýlelikde, ilki bilen bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylyň birinji oktýabrynda basmaçylaryň kyrk sany ýolagçysy tussag edilip, şolardan on iki sanysy öldürilýär. Atlylardan bir müň sekiz ýüz ýetmiş ýedi adamdan ýedi ýüz ýetmiş sanysy öldürilip, bir müň ýetmiş ýedi sanysy tussag edilýär. Şeýle hem olaryň ýaraglary doly Gyzyl Goşunyň eline geçýär. Jüneýit han bilen bir hatarda Gyzyl goşuna garşy göreşýän Ömer Efendiniň we Maşaý Farabyň goşunlaryny ýok etmek üçin geçirilýän harby ýörişe görnükli sowet serkerdesi Sabir Rahymowyň hut özi gatnaşýar. Jüneýit han Eýrandan özüniň altmyş atlysyny Garagum çaknyşyklary netijesinde uly ýitgä sezewar bolan Ahmet begiň goşunlaryna kömek hökmünde goýberýär. Hanyň basmaçylara kömek hökmünde Eýrandan ugradan ýaragly kerweni bolsa bir müň dokuz ýüz otuz üçünji ýylyň on birinji aprelinde Nepesguýy obasynyň ýigrimi kilometr günbatarynda Gyzyl goşun tarapyndan ele geçirilýär. Şeýle bolsa-da, Eýranda we Owganystanda ýerleşýän basmaçy otrýadlar tarapyndan Bir müň dokuz ýüz otuz üçünji ýylyň ýanwar aýyndan sentýabr aýyna çenli Sowet Türkmenistanyň çäklerinde altmyş sany hüjüm amala aşyrylýar. Şeýlelikde Garagum çölüniň çäksiz sähralaryny rus basgalyjylary bilen basmaçylaryň arasynda täzeden gazaply çaknyşyklar başlaýar. Duz we Çazgyl guýularynyň golaýynda iki gün boýunça dowam eden gandöküşikli söweşde basmaçylar ýeňlişe sezewar edilýär we Garagumy jümmüşine gaçmaga mejbur edilýärler. Indi basmaçylaryň doly ýok etmegi özüne maksat edinen gyzyl goşun tarapyndan birnäçe günläp yzarlanan basmaçylaryň galan az sanly atlylary netijede Dähli guýysynyň golaýyna yzyna ýetilip, doly ýok edilýär. Jüneýit hanyň özi bolsa az sanly jan penasy bilen bu gezek hemişelik Owganystanyň çäklerine geçmeli bolýar. Emma Gyzyl goşuna türkmen basmaçylaryny doly manyda boýun egdirmek diňe bir müň dokuz ýüz otuz sekizinji ýylda, soňky basmaçy toparlarynyň ýok edilmegi bilen başardýar. Jüneýit hanyň özi bolsa entägem Eýranda we Owganystanda hereket edýän basmaçy toparlarynyň serdary bolmagyna galýardy. Han wagtal-wagtal öz tabynlygynaky basmaçy toparlaryny sowet serhedinden geçirip Gyzyl Goşuna ýiti zarbalar urmaga ýollaýardy. Munuň netijesinde bir müň dokuz ýüz otuz üçünji we bir müň dokuz ýüz otuz dördünji ýyllarda Gyzyl Goşun çölde türkmen basmaçylary bilen dowamly söweşmäge mejbur edilýär. Bu söweş ahyrsoňy sowet häkimiýetine garşy göreşen ähli gurgaçlaryň ýok edilmegi bilen tamamlanýar. Türkmeniň gaýduwsyz serkerdesi, rus basywalçylarynyň ýüregine gorky salan, şeýle hem duşmana boýun egmän türkmeniň at-owazasyny arşa galdyran hanlar hany Jüneýit han bir müň dokuz ýüz otuz sekizinji ýylda Owganystanyň Hyrat şäheriniň golaýyndaky obalaryň birinde segsen bir ýaşynda aradan çykýar. Hanyň aradan çykmagy bilen diňe bir Türkmenistanyň çäklerinde däl, eýsem, tutuş Merkezi Aziýada basmaçylyk hereketi doly soňlandyrylýar. Şunluk bilen, Jüneýit han baradaky sanymyzy soňlandyrýarys. Eger-de taýýarlan sanymyz siziň göwnüňize ýaran bolsa, ýekeje laýk basmagyňyzy, şeýle-m eger entek kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz, agza bolmagyňyzy haýyş edýäris. Mundan başga-da, Öz pikirleriňizi hem-de öz teklipleriňizi teswirlerde galdyrmagyňyzy haýyş edýäris. Bu biziň indiki taýýarlajak wideoroliklerimiz üçin bize itergi bolar hem-de kanalymyzyň has-da ösmegine hemaýat eder. Indiki sanlarymyzda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!